Inselmulkom sinjuri l-għakom fl-aħħar jum ta' wissu, nistaw ngħidu għadi, eh, la taraħ U laqas tmissu, għax nafuha u kol, jiena id-dan u dan is-san. Jiena is-san.
Is-san, dan, dan. Insomma, jek taraw xaġ interessanti xirri għamlu? Ibatuna fuq shooter, konsen ibatu li l-persona. Ma shooter dan u san.com.
Il-films, il-films. Illum nitkellmu daqsxejn fuq il-films, speċjalment wara li smajna l-aħbar illi ħajġi filmjat eh, serje ieħor qed nitwara fuq Disney flimkien ma' National Geographic se jiffilmjaw Surviving Pompeii. Ej, dak tal-ġemp nafu dak l-attur famuż naħseb għax. Dak il-Ministru.
Eh, li mela mhux xattur. Ibs ma tafx il-ministru.
Ara, għasal, għana gustużu. Ejja, ma nitlux fija, tajjeb. Insomma, eh, jiena, jinx tinkun naf, jekk hux veru illi l-film siġibu turisti f'Malta. Jekk hawnx min jiġi Malta jżur jinnaf fej sar Surviving Pompeii.
Ma nafx. Fej kisru d-dinozawri Jurassic mm, Park. Nistaw nistaqsu, ma. Mela mur saqsi, mur mur saqsi na turisti u saqsihom jekk jiġu xi ħabba fil. Fil-belt jekk. Fil-belt, hawnhekk. Belt l-akwata
Malta, tħares fejn tħares location biex tagħmel film Hollywood Blogobuster.

Uh, Game of Thrones. Thank you.
You're the first two tourists that actually visited a film location. Oh. Thank you, Li jużgur li jena fi żmien għamilt xi żmien naħdem ma tal-film u li jużgur li bħalissa għaw ħafna iktar opportunitajiet għandis tal-film fil kien hemm tari. Dak żgur, dak żgur. U tgħid wasal iż-żmien issa li nħadmu dal-films kollha Ikun isu jinnaf park jew nkella mużew fej fej jżommu ftit mill-props kif għandhom pajjiżi oħra. Ej meta kont sarin, eżempju kien hawn dal-park, kien hemm il-Rinella Movie Park dak iż Eh, u ġara.
Xejn, mbagħad falla. U x'kont tagħmel hemm int?
Kont naħdem, u.
Notajt li kull fejn kont taħdem b'xi mod falla. Ej wieqaf, veru jew mhux veru, illi l-films iġibu l-flus. Jiena mort nistaqsi d-darba mhux it-turisti, issa l-Maltin. Taħsbu li l-films meta jiġu hawn Malta, Iġibu, idawru r-rota. Meta jiġi filma u Malta, il-film ma jħaddimx biss l-atturi ma jħaddem bosta nies kemm il-pajjiż kif ukoll li jiġu minn barra. In-nies tat-triq x'jaħsbu fuq din l-industrija? Ma taħseb li hija ta' ġid għall-pajjiż? Ejja mela ħafna.
Kummerċ u Plus li juri sbuħija ta' Malta u l-kultura li għandna u hekk, ġifieri. Taqbel għandu jkollna mużew jew xi attraction tal-films? Iwa ħabib, għax infatti l-ewwel film li ħadem hawn Malta kien fin-1935. Infittxu kemm infittxu. Ma nistax insibu. Ma nistax insibu b'xejn.
X'jismu ħalli jekk insibulek xi ħadd jiġi jtiehulek. Bla ma żbaljek ħabib. Kien fin-1935 ħareġ. X'taħseb fuq l-industrija tal-films? Taħseb li hi tajba għall-pajjiż? Mela mhux tajba.
U x'taħseb li jiġri meta jiġi film? Eh, biex mu narawh.
Issa taħseb li wasal iż-żmien li jkollna mużew? Mużew ta' xi?
Tal-films.
Eh, mela, mela le. Eh. Aħjar, u.
Mhux hekk. Iktar ma jkun hawn, iktar nodu pjaċiru. Eżatt. U li mu l-film favorit tiegħek li ġie hawn Malta? Gladiator naħseb.
Ejja. Mbagħad kien hemm ieħor sabiħ. Li hu? L-Atlantis. L-Atlantis da wieħed antik. Antik. Eh.
Fil-verità Malta kellna kien ir-Rinella Movie Park. Fil-fatt jien kont naħdem hemm u ħafna nies oħra miegħi u ilu 20 sena magħluq. U min jaf forsi llum il-ġurnata nifilħu li jkollna park speċjalment b'dat-turisti kollha.
U dak kien kollox għallum, u narawkom għada titirzuħ. Jekk qed nitkellmu fuq il-films, spiċċaw bħal film sara kif jispiċċaw.